Hi, fi 'di Emma Walford a dwi'n clwydian. Ma' hwn yn rili scary. Jyst darllen y cwestiwn ac ateb nhw, ok? Be ti'n meddwl o non yn dweud bod ti'n flêr a be di bad habit non? Dwi'n meddwl bod o'n fair enough actually. Dwi yn, dwi yn berson rili blêr. Ond dio ddim fel bod hi'n daclus. Oes gen ti unrhyw anifeiliaid anwes? Oes. Ci o'r enw Lily, mae hi'n labradoodle a hi yw fy hoff beth yn y tŷ. Dwi yn meddwl bod hi'n gi sydd hefo zip, ac os bysa ti'n agor y zip yna bysa person tu fewn iddo hi. Cyflwyno neu canu? Peidiwch â deud oedd Mona Rachel ond cyflwyno. Actually fy rai fi newid hwnna, ma' nhw'n mynd i ladd fi. Ma' nhw'n mynd i ladd fi. O dwi'n li- dwi'n licio neud y ddau. Be wyt ti fwyaf ofn? Nôn a Rachel ar ôl ateb y cwestiwn dwetha 'na. Beth oedd dy gar gynta? Fiat Uno, dwi'n meddwl, bach gwyn o'r enw Gwyneth. Peint neu gwin? Gwin. CD cynta brynist di? Bjork. Mae mor hir nôl dwi ddim yn gallu cofio be oedd enw fo ond Bjork oedd o. Hoff artist Cymraeg ar y funud? Dwi Dwi wedi bod yn gwrando lot ar Lleuwen. Dwi jyst yn caru llais hi. Mae hi'n beautiful, inside and out. Codi'n gynnar neu aros lan yn hwyr? Dwi ddim yn licio neud yr un o heina actually. Os byset ti'n gofyn i Non a Rachel, bysen nhw definitely'n deud bo fi'n hopeless am aros i fyny'n hwyr. So I guess codi'n gynnar. Reit, dwi'n mynd i'n ngwely. Ble es ti'r ysgol a be oeddet ti fel? Mae hwnna mor clwyd. A be oeddet ti fel? Nes i fynd i ysgol Glanmorfa yn Abergele fel ysgol bach a wedyn nes i fynd i ysgol y Creuddyn. A be o'n i fel? Yym, eitha sgwar. Really sgwar. Little goody two shoes. A wedyn nes i gwrdd â Rachel a Non ac oedden nhw'n dod o Glan Clwyd ac oedden nhw'n welad a nathon nhw cael effaith arno fi. Rhywbeth ti methu byw hebddo? Lili y ci. Wyt ti wedi gwneud skydive? Naddo. Gellir y cwestiwn nesa ydi a fysa ti'n gneud sky dive? Na. Pwy sy fwya cystadleuol mas o ti, Non a Rachel? Dwi'n mynd i ddeud fi! Ma' hwnna'n grêt, achos ma' 'na cam-dreigliad, fel ma' 'na nes di gweld. Dwi ddim yn barnu, ond o'n i'n meddwl, wyt ti'n cymryd y mic allan o pobl Clwyd? Fel ma' 'na nes ti gweld. Yym yym oedd Harry Potter, neithiwr. Ie, ugain mlynedd ers i fi weld o am y tro cynta. Dy go to dance move? Day out gore Clwyd. Classic day out, t'mod nes i gael eighteenth birthday party fi yn ril, bit risky, touch and go ar adege, sun centre, uh, marine lake yn ril. Teledu neu radio? Ooh! Teimlo'n hynod ffodus i fedru neud y ddau. Beth yw dy motto? Hmm, gennai lot. We've got this, you've got this, ti'n ok Emma, paid â panicio, a ffefryn fi ydi we can do hard things. Be ti'n methu fwya o beidio byw yn Clwyd? Y pobl a'r acen. Clwyd am byth! Mwah!